Һәм менә күмәкләшеп килүебез ул монда яшәүче татарларга, миңа, мәсәлән, бу чынлап дигәндә бәйрәм. Һәм шундый бәйрәм уздыру уздыру өчен оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Татарстан җитәкчелегенә бик зур рәхмәтләр әйтәсе килә. Беләгез, үзебезгә сорау биреп карыйк әле. Менә бу җыелуыбыз мөмкинлеге кая кайдан килде соң ул? Әлбәттә, ул яшьләрнең ихтыяры, әлбәттә, ул өлкәннәребезнең ихтыяры. Ихтыяры белән мондый зур бәйрәм, мондый зур вакыйга булдырылды. Әмма төп нигезе ул да булса Татарстан булуы, татар халкының үз дәүләтчелеге булуы. Татарстан ул безнең татар халкының меңьеллык дәүләтчелекнең дәвамы. Һәм әгәр дә без үзебезнең Татарстан Конституциясен ачып карасак, Россия Федерациясенең Конституциясен ачып карасак, анда язылган безнең Татарстан Республикасы дәүләт. Һәм Россия Конституциясенең 5 маддәсенә карасак, Татарстан Республикасы ул дәүләт. Һәм һәрбер дәүләт, һәрбер дәүләтнең үзенә хас сыйфатлары бар. Һәм Хокук системасы, хакимият органнары, конституция, парламент һәм башкалар һәм башкалар. Һәм менә шул үзенә хас булган сыйфатларның берсе, төп сыйфатларның берсе Татарстанның үзенең президент атамасы гына түгел, президент атамасы гына түгел, президент институты булу. Кызганыч, кызганыч, соңгы арада безне татар халкын бу атамадан мәхрүм итмәкче. мәхрүм итәләр һәм төп дәүләтчелек сыйфатын алып, бу төп дәүләтчелек сыйфатын алып ташлау дигән сүз, безнеңчә. Хокукый нигез, хокукый нигез федераль законнарында да бар, Конституциядә тагын карасак, 77 нче маддәдә, анда шулай ук язылган, Төбәкләр үзенең хакимият органнары системасын мөстәкыйль рәвештә билгелиләр. Менә шундый маддә бар. Әле шуны да онытмаска кирәк, җиде ел элек Татарстан Россия белән дәүләт хакимият органнары арасында эшләр һәм вәкаләтләр бүлешү турында шартнамә төзегән иде. Һәм без хәзерге вакытта Татарстан Шундый шундый төбәкләрдән бердәнбер төбәк, шартнама төзегән бердәнбер төбәк, ялгыз төбәк. Элек 94 нче елда төзелгән шартнамадан соң 42 төбәк андый шартнама Татарстан үрнәгендә төзеде. Хәзерге кызганыч, без ялгыз кына калдык. Һәм менә шул шартнамәдә, һәм шул шартнамәдә анда республиканың халыкара багланышлары, милләттәшләр белән эшләү зарурлыгы, Татарстанның тарихи, мәдәни, икътисади үзенчәлекләре булуы раслана. Һәм менә бу форумда уздыру төбәкләрдә барган эш тә ул шартнамәнең шартнамәгә нигезләнгән эш тә була. Шартнамә Россия хакимият органы органнары тарафыннан мәҗбүр рәвештә тарафыннан үтәү өчен мәҗбүри федераль закон ул. Һәм документ астында Россия президенты имзасы бар һәм Татарстан президенты президенты кул куйган. Димәк, федераль үзәк әле Татарстанның президенты булуын таный. Бу федераль закон әле хәзер эшли. Бу исә Татарстанда президент институтын саклауга бер нигезләмә булырга мөмкин. Әйтер сүзем тагын шундый, менә соңгы арада, соңгы айда Авропалы Татарстан дигән блог имзалар җыя башлады Татарстан президентын саклау турында. Һәм менә шул вазгыятьтән чыгып, мин сезне чакырам шул сайтка кереп, үз имзаларыгызны калдырырга. Әгәр дә мондагы бөтен делегатлар, 600 делегат үз имзасын калдырса, шул Татарстан президенты институт саклау, саклау өчен имзасын куйса, бик әйбәт булыр иде. Авропалы Татарстан дигән блог дигән сайтта андый э, эш алып барыла. Алты йөз генә димә инде, Айрат. Һәр беребез без шушы инициатива белән чыгып, һәр беребез йөзешәрне җыярга тиеш, димәк, 60 мең. Безнең фикеренчә, безнең фикеребезчә, ул Конституциягә нигезләгән безнең фикеребезчә, ул безнең бары тик татар халкының һәм Татарстан гражданнарының эше генә, ничек югары вазыйфа ничек аталырга тиеш. Бу Чечня Республикасы халкының эше, эше дә түгел, башка төбәкләрнең дә эше түгел, бары тик Татарстан халкының һәм татар халкының эше. Менә тагын икенче сорау биреп карыйк, нигә безгә яшьләргә Татарстан президенты атамасы институты? 75% татарлар 75% ул Татарстан тыш яшәүче татарлар. Һәм Президентыбыз башка төбәкләргә барып татар милләтенең саклау эшен алып бара. Безгә бүтән, без без бүтән атама белән килешергә тиеш түгел. Бу безнең тарихтан килә, бу безнең тарихи исемебез, егерме елдан, егерме өч ел 23 ел дәвамында инде булган атамабыз бу бер традиция әверелгән һәм бу исемне, бу атаманы калдырырга кирәк дип уйлыйбыз. Әлбәттә, әлбәттә бу фикер, әлбәттә бу бу фикер генә, әмма без бу фикерне, позицияне алдагы буыннарга да җиткерергә тиеш, Ә, бәлки хәзер вазгыять кискенләште, без куркабыз, бәлки шул президент исеменнән сон, аннарысын, аннарысын безнең республиканы бетерергә дип, дигән курку да бар. Һәм бу исем өчен көрәшү, хокукый нигездә көрәшү, бу безнең алдыбызда торган бурычыбыз. бурычыбыз дип уйлыйм. Ә, һичшиксез, һичшиксез, ә, демократия шартларында ә, Россия федерация булып калачак дип уйлыйбыз. Илнең территориясе гаять зур, анда төбәк, төбәк үзенчәлекләре бер генә стандартка тәртипкә салып булмый. Һәм алга таба федераль үзәк Татарстан белән мөнәсәбәтләрне ә, шарт нәмәләр нигезендә дә алып барыр дип уйлыйбыз. Ә, һәм ә, Демократия шартларында халык фикере белән санланышуның хокукый нигезе була алмый дип уйлыйбыз. Ә, бәлки 92-93 елларда бәлки бөтен төбәкләр бөтен төбәкләр Мәскәү белән федераль үзәк белән федератив договорлар төзеде. Әмма Татарстан үз сүзендә торды һәм 94 елда үз шартнамасын булдырды. Бәлки безне ишетерләр дип уйлыйбыз. Һәм менә бу мөрәҗәгатебез киң Россия җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать дип әйтеп була. Менә әйтер сүзем шул иде. Һәм менә тагын бер тәкъдимем бар. Көз көне безнең Дәүләт шурасына сайлаулар була. Бу без әйткән, мин әйткән сүзләр, без әйткән сүзләребез, күмәк сүзләребез. Депутат сайламыйчан депутатларга бер тәкъдим, бер мөрәҗәгать булып торыр дип уйлыйбыз. Алла бирсә, без бу мөрәҗәгатебезне, бәлки, ниндидер аерым бер документ төзеп, Дәүләт шурасына тапшырырбыз дип уйлыйм. Рәт игътибарыгыз өчен рәхмәт.